Insemmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Dr. Charles Xwiereb. Charles Xwiereb ilu xandar għal dawn l-aħħar 47 sena u pproduċa u ppreżenta għadd ta' programmi differenti fil-qasam edukattiv u kulturali. Sa minn kmieni huwa tħabbeb mal-ġurnaliżmu u għadu sal-lum jikkontribwixxi analiżi u opinjonijiet dwar aspetti kurrenti, fosthom kontestazzjonijiet fuq li moddi meta mqablin mal-preżent futur. Bħala storiċista studjuż li interpreta l-istorja, huwa għamel riċerka fit-tul dwar il-memorja kollettiva u kif din influenzat l-identità Maltija. Huwa jħobb jaqra bl-Ingliż, bil-Franċiż u bit-Taljan, iżda ktieb mirqum bil-Malti jinżillu għasel. Allura Charles, xi qrajt dan Nsellimlek. Jiena forsi tajjeb ingħidu mill-ewwel li ma nħobbx naqra fiction, jiġifieri affarijiet ta' stħajjin. Jiena naqra biss jew riċerka jew xi affarijiet kurrenti, kontestazzjoni, affarijiet li ma jaqblux ma' dak li diġà nafu probabbli. Għadni kemm rajt u għadni nilgħab ġo fih għaliex fih 760 faċċata. Peter Brown huwa studjuż ta' dik li ngħidulha l-Antikità Tardiva, ġifieri s-sekli tlieta, erbgħa, ħamsa wara Kristu. U dan għandu l-ktieb sabiħ, Through the Eye of a Needle, jismu miegħu Mill-Għajn tal-Labra. Imma mbagħad ikompli u jispjega allura x'inhi Wealth, the Fall of Rome and the Making of Christianity in the West. 350 to 550 Anno Domini. Mela hawnhekk x'se jagħmel? Se jipprova jmur lura sewwa s-seklu erba', ħamsa u sitta u jara x'ġara f'dawk iż-żminijiet meta lkoll nafu li l-Imperu Ruman beda jmajni, jiddgħajjaf u spiċċa waqa' u l-Knisja Kristjana li tista' tgħid bdiet ftit wara li beda l-Imperu Ruman imma l-Knisja ħarġet mix-xejn u ssudat. filwaqt li dak l-imperu, daqshekk goff u kbir, beda nieżel. Għaliex through the eye of a needle, bil-Malti mill-għajn tal-labra? Għaliex hemm dak id-diskors ta' Kristu li kien jgħid lis-segwaċi tiegħu li aktar faċli li ġemel jidħol minn għajn ta' labra milli jgħaddi minn għajn ta' labra milli għani jidħol il-ġenna. U għalkemm il-labar kienu ikbar dak iż-żmien, imma xorta ma kienx jgħaddi ġemel. U l-idea hija li din il-lezzjoni, din it-twissija għal dawk li għandhom il-proprjetà u allura għandhom il-poter u allura għandhom ir-rikkezzi, dik it-twissija ta' Kristu bdiet tintuża wara li l-Imperu Ruman sar ukoll nisrani. Kif nafu, Kostantinu fis-sena 312 wara Kristu, Kien ħaddan ir-reliġjon Kristjana u sintendi l-Imperu dawru miegħu. Malli sar hekk, il-Knisja Kristjana Nisranija ħadet iktar ir-ruħ, kellha iktar wesgħa, aktar poter. U allura x'ġara? Din bdiet tipprietka b'nies bħal Santu Wistin li jekk għandek ħafna flus u inti Ruman u għandek ħafna proprjetà u qawwa u potenza, aħjar teħles minnhom għax ma tidħolx il-Ġenna. It-teorija ġenerali li dan jikkontesta ħafna Peter Brown, u allura b'interess u rispett kbir anke lejn il-Knisja u lejn l-istorja, hija li tant ippritkaw li dawk li kollha li kellhom ħafna flus, l-Imperu Ruman kollu 2,500 belt ġol-Punent, ġol-Ewropa, inkluż Malta, sewwa, u l-Afrika ta' Fuq. Bħal Sant Wistin dak iż-żmien kien jippriedka ħafna wkoll mill-Afrika ta' Fuq. Tant ippriedka fuqha li daw Ftit ftit, ġidhom għaddewh lill-Knisja biex jarawha b'saħħitha u jsaħħu moħħhom li jmorru l-ġenna. Imma x'ġara meta ġew il-barbari u nvadew l-Imperu Ruman? Ma kellhomx il-flus biex iħallsu l-armata, ma kellhomx il-flus biex jilqgħulu u lanqas kellhom propjetà x'jiddefendu. Imma l-Knisja baqgħet b'saħħitha. Hija storja verament interessanti, speċjalment illum meta għandna l-Papa Franġisku qed isobb, qed ifittex u jsib dak li ngħidulhom l-għeruq ġodda tal-Knisja f'qajra. Di, din id-darba, qed jgħidilna kif saret sinjura kbira, kif saret materjalista ħafna, imma kif ukoll ippritkat l-ispiritwalità. Nirrekomandah. Grazzi ħafna Charles talli qsamt magħna dan il-ktieb. Grazzi lilkom talli segwejtuna u nfakkrukom illi dil-ġimgħa hemm għaddej il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta. Għalhekk ejjew hemmhekk għax hemm ħafna attivitajiet għaddejjin.